Wel, dyma ni yn y cyfarfod. Beth ti'n meddwl? Be, ti'n ffilmio? Ydw. Oh, right. Iawn, um, uh, wel... Beth ti'n meddwl am y cyfarfod hyd at hyn? Wel, mae'n um, ffug gyda i fwaed i fwaed y gwe, across um, uh, Mae lot o bobl yn trwy gyrraedd, ond fi'n siŵr byddwn ni'n cael trafodaeth mor, mor dda pryd mae mwy o bobl yn gyrraedd. Grêt. A dan ni wedi bod yn trafodi cwpl o pethe yn barod. Iawn, Jeff. Mae'r niferoedd wedi cynyddu. Sut mae hwnna'n edrych fel erbyn hyn? Wel, mae ystafell lot fwy llawn a dan ni'n barod am y chwyldro.

Popeth yn Gymraeg. Achos t'weld a ma' tipyn bach o broblem siŵr o fod ma' fi sy'n hen a dwi ddim yn gweld mor dda ond pan o'n i'n dod mewn i'r campws 'ma o'n i ddim yn gweld arwyddion mawr yn deud Coleg Cymraeg o gwbl. N- nag oes a ma'... O' ti'n gweld hwnna? Peth od yna bod rhywbeth mawr. Pan o'dd yym S4C yn cychwyn o' chi'n gweld rhyw arwyddion mawr ar y teledu, S4C sianel newydd. Chi'm yn gweld lot fawr o bethe felly, na 'dych? N- nagwt, a ma fwy... Ma fel se pethe jyst yn cario mlaen yn gwella tipyn bach. N- n- dy- dy- dyna dyna sut mae'n edrych ar hyn o bryd. Ie. Fod yn yy cynnydd T'mo' t- neud cwyldro. Pan nesh i ddechre yn y brifysgol, flynyddoedd maith yn ôl erbyn hyn, yym y broblem oedd bod y Gymraeg jyst yn ran bach o sefydliad mwy Saesneg. Yym felly o'n i'n timlo bod angen i'r iaith Gymraeg yym gael lle canolog yn y byd addysg uwch. Yym ac o'n i ddim yn gweld bod hynna'n bosib tra oedd e wastad yn minority sport allech chi weud mewn sefydliad mwy. Felly o'n i'n credu bod angen yym sefydliad yym penodol i ddatblygu addysg Gymraeg yn yr un ffordd a gafodd Esbdarec i sefydlu, hynny yw, oedd y Gymraeg wedi bodoli yn y cyfryngau i ryw raddau fel rhywbeth bach o fewn y cyfryngau mwy Saesneg, ond oedd angen sianel Gymraeg i ddatblygu'r Gymraeg ym myd darlledu. Felly, oedd yr un um, byd-olwg yn cyfieithu wedyn i'r byd addysg. Byddai'r Gymraeg methu datblygu i'w llawn botensial yn y sector, lle oedd yn rhywbeth bach yn y Sefydliad Mawr, Saesneg, felly oedd angen sefydliad penodol, annibynnol, i fod yn ffocws i ddatblygu addysg y Gymraeg. Ok. Pardon? Ie, yeah, mae fy ffilmio. Ie. Hey, Iwan, ti'n uh, drydydd flwyddyn nawr. Um, ail, dwy flynedd uh, dwi wedi bod yng Ngholeg Aberystwyth ac, um, ac yn um, mis Medi flwyddyn dwytha, esti mewn i dy drydydd flwyddyn.

hir gyda'r cymdeithas a yn un sydd gyda lot o potensial ond um, sy'n mynd rhyw newidiadau sylweddol di fod i fi di sylwi arno beth bynnag. Ond mae ma lot arwyddion mewn beth lle mae well, na, na, y cyfan, y cyfan fi di sylwi arno yw cwpl o uh, e-byst uh, am y Coleg Cymraeg y cynnig rhyw grantiau wahanol sy'n deall lot amdano. Benny, jyst esbonio, mae'r um, Mae'r hyn sydd oedd yr ymgyrch am um, am, uh, can, am chwarter canrif am uh, sefydlu um, coleg Cymraeg. A'r, um, a fe sefydlwyd y coleg yn swyddogol mis Medi dwytha. Y broblem yw mae union yr un bobl at ei gilydd sydd yn ymwneud â'r hen drefn o ceisio hybu mwy o ym cyrsiau Addysg Uwch trwy gyfrwng y Gymraeg, sydd yn arwain ac yn hybu'r coleg yn awr. Ac mae fel yn ystyniad yr hen drefn, mae fel sa fo'n parhad a bod 'na mwy o arian, bod mwy o gyfleoedd, ond mae dal i fod yn drefn sylfaenol Saesneg a mae'n rhaid i chi optio mewn i addysg Gymraeg. Felly, ar hyn o drwy ni'n gobeithio y bydd y sefydlu Coleg Cymraeg yn normaleiddio addysg uwchradd Gymraeg. Pan oedd pobl yn gynhyrchu am Coleg Cymraeg, o'n i'n gweld sefydliad hollol newydd, yym, sefydliad annibynnol, sefydliad bydde gyda, yym, rheolaeth llwyr o'r arian tuag at addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Yym, ond beth sydd gyda ni yw tyndra rhwng, yym, ymgyrchwyr a chwaratig, lot o bobl sy yn gweithio i'r coleg ac isie i'r peth lwyddo, a'r pobl, yr sefydliadau addysg uwch oedd sy oedd isie'r status quo a isie'r coleg jyst fod yn rhyw fath o bwyllgor yn rhoi arian allan a dim byd mwy na hynna. Mae isie jyst yym pwsio hefyd am jyst datblygu mwy o synnwyr bod 'na sefydliad newydd wedi cael ei sefydlu yym ma' fel odd Fred yn gweud ma' pethe 'di bod yn bach yn bach yn dawel o ran yym cychwyn y Coleg Cymraeg ond ch'mod pobol sy 'di bod yn breuddwydio am y Coleg Cymraeg ers blynydde beth ni isie gwel' yw fath a t'mod cymuned academaidd cenedlaethol rili a bod myfyrwyr yn ca'l wir cyfle i cydweithio gyda pobol eryll yn rhan eryll o Gymru yym astudio, gwneud astudiaethau sy'n mynd i fod o werth i'w cymuned nhw, o werth i'r i'r genedl, pethau sy wir yn berthnasol i i lle maen nhw'n byw. Ma' ma'r coleg yn cyfle i i sefydlu trefn addysg Gymraeg go iawn 'te. Yym fydde'n cael effaith ar holl addysg yy yng Nghymru. Ond ie, er mwyn i hynna digwydd, mae eisiau lot o bryfocio gan myfyrwyr a gan bobl sydd eisiau gweld eu dyheadau nhw hunain dod yn wir. Wnes i wneud bach o waith efo Prifysgol Galway a yn 1994 ddaru nhw eistedd lawr a fatha meddwl, be ddiawl sydd gynnon ni fan hyn fel prifysgol? Mewn gwirionedd, Prifysgol Brydeinig ydy hi'n dal o ran y strwythur, y ffordd maen nhw'n rhedeg y pethau, berthynas â'r cymuned, a ddaru nhw ddechrau eistedd lawr a meddwl, be fasa Prifysgol Wyddeleg yn debyg i? Ac yn ara deg, maen nhw wedi dechrau datblygu, nid hanes y Gwerddon, ond hanes Gwyddelig o'r byd. A ddim cymdeithaseg Werddon, ond cymdeithaseg Gwyddelig yr yn edrych ar y byd. A a pethau yna dan ni angen yng Nghymru. Dydy rhyw impio rhyw fymryn bach o rywbeth yn Gymraeg ar gyfer rhyw chydig bach o bobl od yy ddim yn y gyfraniad sydd ei angen ar gyfer y byd. Y byd ei angen, ma' yr diwylliant Eingl Americanaidd mewn twll ofnadwy a dan ni angen yym cyfrannu i hwnna o ffynonella y diwylliannol gwahanol. Mae'n fwy na jyst neud yr wtsh Brydeinig yn neud Saesnig drwy gyfrwng Gymraeg. Mewn gwirionedd, mae o yn ffordd o ddatblygu a defnyddio diwylliant gwahanol ar gyfer cyfrannu nid yn unig i'r Cymry ond hefyd ar gyfer y byd. Wel, yn amlwg mae gyda ni nawr coleg Cymraeg mewn enw, ond wrth gwrs, 'yn ni ddim yn gallu eistedd nôl a derbyn bod bydd popeth yn iawn, felly ni'n gofyn, ble mae'r coleg Cymraeg? Wel, dyma diwedd y cyfarfod, cyfarfod diddorol, yn awr ni wrth rownd y campus i trio ffeindio coleg Cymraeg.